Kif tħossok Ġorġ l-ewwel net? Għal grazzja t'Alla għandi tnej. U disajn sena għat ma kelli żmien daqs illum minn berek Alla. U nħossni għal grazzja t'Alla għal kemm għandi da żmien kollu minn ixim dejjaq. Għax ħafna nies jew biex jarawni u donnu kinti meta tara rispetta ħaddieħor, ir-rispett nisabri u jkun znak. U aħna dan li għandna bżonn fil-ħajja, nirrispettaw lil xulxin. Għax ir-rispett ġej minn Alla. Kienet kienet messaġġ t'Alla li ħalaqna bnedmin li nħabbu bejnietkom. Issa jiena ċert illi l-akbar kelma raw fid-dinja hija l-kelma mħabba. Imma l-imħabba biex tkun sabiħa x'hija veru sabiħa. Titkun li mħabba kif omm tħobb il ulieda Ma tix tħalla xaġa mara, bħal meta kellem sekkina, eh, is-sekkina qiegħda biex naqtu l-ħoss biha u nużawha għaġġet tal-knisja, eh, għaġġet tal-dak ta' meta njef, ta' li kellu dak. Imma mbagħad hawn min juża eh, biex joqtol dak joqtol l-ieħor. Ġieli smajna fl-aħbarijiet daw l-aħbarijiet. It-toħħob kull ħaġa, kull ħaġa li teżisti. Hekk ma teżist tajba tkun ta' dbejja għal ħadd ieħor. Per eżempju, min jista' jixħat illi s-sewwa tantu sabja s-sewwa. Imma x'jiġri fil-ħajja? Min iwebbes rasu fit-triq tal-imqarrqin, il-ħażin jgħidlu tajjeb u t-tajjeb jgħidlu ħażin. Dik tme, dik tfisser, et tme li s-sewwa magħruf. Sippo ċiġi mden bħalista, mhux bħali ta' ma naswala, jiġi mden għaref kbir. U jibda, u jibda xejn, jibda jitqal fin-nies. Illum mhux veru l-Ħamis, illum il-Ġimgħa, da min, da min se jemmnu? Jiġifieri, da qed inġibu eżempju, tajjeb. Jekk bnedmin jibda jgħid hekk, ikun qed isemmi dak hu veru s-sewwa magħruf. Għax min iwebbes ruħu daqs ta' maħrib, il-ħażen, il-ħaż, it-tajjeb il min iwebbes ruħu daqs ta' l-imqarqin, il-ħażen jgħidlu tajjeb u t-tajjeb jgħidlu ħażin, dak it-sewwa magħruf fis-serju. Issa jien ġieli mort il-ħabs, mhux darba u tnejn. ir-raħaġit. U anke kont inkellem il kulħadd. U dawk in-nies imsieken għax huma ħutna u jiena nitlob għalihom nitlob għax il-bnem tittiris u xilqu minnu u xini tittirrispetta. Hekk tedrom l-għawa. Dawn illa li qegħdin għawdu. Hekk ikunu sinċieri, jgħidulek Ġorġ ma tajniex każ tal-ħajt, għarfa xi każ. Immaġinaw. Raġel għandu ġurni. Wara beħ tajjeb. Sab minn nisfattaħ u ma baġe, ma baġex tajjeb. Missier u jaqbel ħubbu. Jgħidu li rabbi la għal ibni. Jgħidu pa, Ħallini naf li għandi ngħix. Ibnu missieru għajna fuqu għax tant rabbeħ tajjeb issa qed jilgħar qed jgħid mod ieħor sajali. Ibni nerġa' ngħidli. Rabbe laqgħad. Fa ħalli naf li għandi ngħix u biex ma ġibux fit-tul jagħmel xi ħaġa li ma dawx l-alla u jirrestawr. Missieru, Jekk ma jħobbu, anzi iktar jibda jħobbu, ma u iktar konfjaż ta' li graw tefel rabbejtu ta' tajjeb li graw. U jmorja raħ. U misteru iktar xejdlu jek ma jemur raħ. Ibni, da kif inti jgħedu? Inti metni xtaf kif għandek tgħix? Mela kif qiegħda wla taf kif għandek tgħix? Ħarsu għalejja. Iwa kwa jaħdi, iwa kwa, sewa qed sewa kun qed Allora, sewa, mela x'mod ma jminnibli. La, la sewa Għax il-bniedem la. Kull żball li jagħmel, meta l-iżball jitfu fl-inkwiet il-bniedem, u x'inhu l-iżball? Dik ma nistgħux ma nilgħuwiex. X'għamel bidejja, x'għamel Ġir illum, ġir illum, tisma' minn jgħidlek, illum daħat ma' morru ġieta. Jena kellem ħafna nies, nisa kont taħtik.